Mela, nirringrazzja lil min qiegħed hawnhekk u lil min se jara dan ir-recording aktar tard. Ħa nitkellmu ftit fuq id-dizzjunarju fil-klassi. U t-titlu għad-dizzjunarju, għażilt li jkolli dan it-titlu, d-dizzjunarju daħal fil-klassi għaliex wara ammont ta' snin wara ħafna snin, li fih id-dizzjunarju, li fihom id-dizzjunarju qatt ma deher fis-sillabu uffiċjalment, irid ikun jiġifieri bl-għajnuna tal-għalliema li jħeġġu lill-istudenti isma' fittixha f'dizzjunarju jew ara li jkollkom dizzjunarju tajjeb. Issa fl-aħħar id-dizzjunarju qiegħed il-ħiliet tad-dizzjunarju qegħdin bħala parti mis-sillabu. Issa. Imma aħna li namlu għama tfal, eh, di dil-mistoqsija tax ħaj jistaqsu għilek, mela l-lum zmin id-dizzjonari miss. Mela l-lum zmin id-dizzjonari jizir. Mux tfittex fuq Google jew ċeġipiti? Jiġifieri l-ewwel santa ħaġa li rridu nagħmlu aħna hija li lil dawn it-tfal naraw kif ħa nirbħuhom u nuruhom li vera għandhom raġun. Komda kemm hi komda, jew komdu kemm hu komdu ċ-ChatGPT, ħa jaqdina f'ħafna affarijiet, imma mhux se jaqdik dejjem u f'kull ma jkollu bżonn mhux hekk. Jiġifieri jekk għandi tinsiex issaqq il-lummija. U dħalt fuq ChatGPT jiena. U għettila jew għettlu xini l-ummija. U ChatGPT jifqab l-informazzjoni anka bil-Malti ġifieri. E, Bl-Ingliż jaħdem ħafna ħjar, imma bil-Malti lussu u koll li għatma konna għatma kellna dat tip ta' affarijiet fidejna. E, u tibda u l-ummija hija frotta ta' ċitru, Frott ta' ċitru msommam madu qed jitgħallem ChatGPT, magħrufa wkoll bħala lumi bil-Malti jew lemon bl-Ingliż. U hawn huma xi fatti bażiċi dwar il-lummija. Mhux l-aqwa Malti, imma qed jagħtik xi affarijiet, qed jagħtik il-kollettiv, qed jagħtik lumi, qed jagħtik lemon, qed jagħtik l-ekwivalenti bl-Ingliż mela, jagħtik il-karatteristiċi tad-dehra, t-togħma, daqqa riħa tgħidu li x'inhi. U l-użi komuni qed jagħtik ħafna informazzjoni eh, li lim id-definizzjoni. Eh, u jibqa' dej. bil-vitamini, benefiċċji għas-saħħa, imma tinżawx is-sentenza li tlaqna minnha, ħammur lura. Tinsiex issaqqi l-ummija. Mela hemmhekk l-ummija għandna kelma b'aktar minn tifsira waħda u x'hekk. Ngħidulha kelma polisemika, e, U hawnhekk, ChatGPT qabdilna biss tifsira waħda, it-tifsira tal-frotta. Mela llum żmien id-dizzjunarji miss jien nidħol fuq Google jew ChatGPT, ok. Inxart il-ħwejjeġ fuq iż-żiemel. U staqsejt lil ChatGPT x'inhuwa żiemel? U qali li qali li żiemel huwa mammiferu kbir u domestikat, bla bla bla, u jkollu raġun. Hu xjentifikament magħruf bħala Equspherus caballus u mżomma. U jtik il-karatteristiċi fiżiċi, karatteristiċi tad-daqs, kif jimxi ż-żiemel u bit-trott u bil-galopp hawn isfel. u jtik ħafna informazzjoni. Jagħtik ukoll it-tifsiriet figurattivi tal-kelma żiemel ara. Żwiemel u le. Imma għax aħna lil min hu intelliġenti ħafna jien naf ngħidu aħna fl-iskola wkoll ngħidu dak żiemel ta' jiġri bihom lil sħabu. Imma kelli lapsus, hawnhekk qed jgħid fil-fatt li ż-żwiemel huma annimali intelliġenti ħafna. ma daħalx fil-figurattiv. Fil-fatt, fil-fatt, hawnhekk ma jagħtikx it-tifsira ta' żiemel li tonxor fuqu. Per eżempju, x'hekk. Jiġifieri qed jaqdik f'ċerti affarijiet, jagħtik informazzjoni li jkollok bżonn, imma mhux perfett għal kollox, għad jonqos ħafna xogħol xi jsir. Issa, ma jagħtikx pereżempju jew ma staqsejtux l-etimoloġija. Mbagħad staqsejtilu wara. U Akulina jgħid li ġejja mill-Arbi żamil eh, jew żamila dak dik hija biċċa minn Aquilina mek l-etimoloġija kif jagħtiha Aquilina. Imma ċeġġipiti jtik ukoll l-etimoloġija tiegħu Sewwa, għandu l-iżbalji, all right, imma il-fatt li qegħdin naraw xi ħaġa diġà huwa tajjeb. Lej xi xirrid nimxi jiena li għalkemm aħna m'għandniex dizzjunarju tajjeb tal-Malti online, u ġa qegħdin tard fiha dik il-ħaġa, it-teknoloġija mhix mixja mhux miexja qabilna, mhux maż-żiemel qabadna. It-teknoloġija ħarbet ħarbet tiġri. U issa għandna dawn l-affarijiet ukoll li diġà qegħdin jaqduna huma sinjali sbieħ. Imma jista' jkun li sakemm aħna nkunu qegħdin nixtiequ d-dizzjunarju online, jista' jkun li diġà l-intelliġenza artifiċjali qiegħda tiġri u tagħmilhom dawn l-affarijiet waħedha. Bl-Ingliż għedtilkom li taħdem ħafna aħjar il-biċċa tax-xogħol, U għamiltha dil-biċċa tax-xogħol bl-Ingliż. Staqsejtu imma where did you get this information from? U jgħidlek hekk, the information comes from general knowledge based on widely accepted definitions and uses of the word traction, għax blink fuq l-Inglis ma staqsejtu xħors, staqsejtu traction, in various fields, such as engineering, medicine and business. U ma tgħidek ħaġa importanti, these are standard definitions Jiġifieri biex qed jagħmel l-arja ChatGPT. These are standard definitions found in authoritative English dictionaries. U jagħtik id-dizzjunarji minn fejn minn fejn silet id-definizzjonijiet. U jgħidlek ukoll mill-użu fl-industrija. F'dal-każ il-kelma traction. Jiġifieri vera forsi il-format ta' dizzjunari li nafuhom għad jinbidlu. U nibdew nużaw GPT. Imma jekk ċat GPT jew xi huma jgħidulhom LLM, Large Language Model, jekk xi Large Language Model bħal dawn ma tkunx fornuta b'informazzjoni kkurata tajjeb, f'dal-każ mid-dizzjunarji, mhijiex se tkun tajba daqskemm nixtieqwa, jiġifieri. Għad għandna bżonnhom id-dizzjunarji, għad għandna lok li jkollna dizzjunarju tajjeb tal-Malti online, iva, oh, da żgur. L-ewwel ħaġa illum jekk m'għandek xi ħaġa online, m'għandek xejn. qabel konna nifirħu bil-ktieb u x'hekk, jiġifieri l-ktieb jagħtik stan jagħtik status tal-Malti, jiġifieri l-Malti għandu dizzjunarju u qiegħed miġbur il-Malti qiegħed miġbur fi ktieb biex biex nirriduċiha b'dak il-mod. Illum dak il-ktieb il-vetrina tal-Malti xi darba tkun online. Mela Għad għandna bżonnu dizzjunarju? Jien ngħid li iva, e, tinsewx li d-dizzjunarji aħna ma naqrawhomx, imma nużawhom waqt li nkunu qed nagħmlu xi ħaġa oħra. Dizzjunarju tinsewx mhux qiegħed hemm biex jinqara minn qoxra sa qoxra. Tiftixa fuq l-internet, fuq Google, fuq ChatGPT, se tweħħilna xi ftit iktar u iktar jekk jagħtik dik il-baħar ta' informazzjoni li tana meta fittixna żiemel, eċċetera u l-ummija. U tista' tgerfixna, għax jekk jien fittixt f'kuntest ta' is-saqqi, l-ummija, mela Hemmhekk ma qdiniex tajjeb għax tani tifsiriet marbut biss mal-frotta. Mela ta' l-inqas għalissa m'iniex moqdi tajjeb biżżejjed. Importanti li billi aħna nużaw id-dizzjunarji aħna u nagħmlu affarijiet oħra, tajjeb li nkunu kapaċi nfittxu dak li neħtieġu fl-inqas ħin possibbli Nifhmu d-dejta li jagħtina dizzjunarju għax dizzjunarju jagħtik ftit fatti fuq il-kliem, mhux hekk. Dejta. Imma minnha aħna dik irridu nisiltu l-informazzjoni li għandna bżonn, l-informazzjoni li neħtieġu. U b'din l-informazzjoni li nisiltu, ma nieqfux biss fl-użu reċettiv li jiena fhimt x'inhi l-ummija, li jiena fhimt x'inhu żiemel, imma kemm jista' jkun inkun kapaċi b'dak li jtini dizzjunarju, kemm jista' jkun inkun produttiv ukoll, mela jekk dizzjunarju jtini l-kollokazzjonijiet, pereżempju, student żiemel, Jiena nkun naf, apparti milli qed nifhem aħjar it-tifsira tal-kelma żiemel ta' jiġifieri xi ħadd intelliġenti ħafna meta mqabbel ma' sħabu, inkun nista' nuża wkoll b'mod produttiv żiemel u nkun naf li żiemel ma tfissirx biss dak l-annimal imma għandha aktar użi. Issa, Kollox iseħħ u kollox jiddependi minn kemm pajjiż, soċjetà jew grupp ikollu jew ma jkollux kultura ta' dizzjunarji. Ħa nikkwota minn x'jgħid dan ir-raġel professur u lessikografu, A dictionary culture is not established overnight. mhux mil-lum għall-għada, ma tinbenix mil-lum għall-għada, it constitutes an ongoing process with a variety of phases. X'inhuma dawn il-fażijiet? U hawnhekk fejn jibdew l-għalliema. Taking the novice to the first successful dictionary consultation procedures. Qatt ma jkun għadu ra dizzjonarju, saħna fil-klassi naħseb ikollna Mux ċar ma nissa l-klim. Et jieħel daqxejn.
All right, għan prova Naqbad mal-hotspot ta'.
Issa kien qed jinstema' tajjeb. Issa rġa' qabad jieħel.

U ċans jaġġa jaqbad ta'. Għanna naqra problemi tekniċi l-lum.

Hawn.
Skużawni, nispera li hawnhekk inkun aħjar, biddilt il-post. Mela.
Ġara xejn. Kultant ikun irid jittanta. Estra vera, ta' ma, ma ġara xejn. Għankomplu. Mela, qed ngħidu jew konna qegħdin ngħidu li l-għalliema ħajk huma parti minn din il-kultura li trid tinbena tal-użu tad-dizzjonari. Li mhux biss lil dak li qatt ma kkonsulta dizzjunarju ħa wassluh għal għal biex jagħmel l-ewwel tiftixa u tkun suċċess, imma li min diġà jaf kif juża dizzjunarju tmexxih tiggwidah għall-pass li jmiss.

Qed ikollna ħafna minnhom, lexicographically lost generations, li inti tagħti dizzjunarju online jew ktieb f'idejn tifel jew tifla u ma jkollhomx idea kif, kif jintuża. Għal xiex qiegħed hemm dizzjunarju? Bliema mod jista' jgħin? U dan iwassalna għas-sillabu li hemm Id-dizzjunarji jissemmew fis-sillabu tas-seba' sena, rotta wieħed u rotta tnejn, għandhom din il-learning outcome li hija l-istess, ninqeda sew bid-dizzjunarji u bit-teżawri tal-Malti biex infittex il-kliem li ma nkunx naf xi jfisser, mela qed jorbot mat-tifsira hawnhekk. Kif jinkiteb, kif jingħad jew kif jinqara? Fi kliem ieħor, infittex skont l-ordni alfabetiku. Hawnhekk għandna f'idejna s-sitwazzjoni Maltija, hux hekk? Eqq. Allura għandna d-dizzjunarju fiżiku stampat. Issa, Fil-każ tiegħi konna konna xtrajna ammont ta' dizzjunarji l-istess, jidhirli 25, u kont noqgħod niġri bihom bil-isni bit-troli meta kien ikolli lezzjoni ta' dizzjunarji. Imma ssibha utli għax Jekk semmejt paġna, jekk semmejt entrata, kelma, kulħadd qiegħed tittama dejjem għax qatt ma jkollok il kulħadd miegħek, imma ta' l-inqas dejjem ikollok daqsxejn aktar ordni fil-klassi għaliex kulħadd ikun letteralment on the same page. It-tama tal-għalliem ta' l-inqas hekk tkun. Fit-tmien sena hemm rotta tnejn u rotta tlieta biss, ġifieri fl-ewwel fis-seba' sena rotta tlieta ma, ma, ma tissemmix, dejjem jekk minix sejjer żball. U fit tmien sena rotta wieħed ma tissemmix, f'rotta wieħed ma jissemmewx id-dizzjonari, u għandek tibdila żejra hawnhekk, għandek prattikament l-istess kliem, ninqeda sew b'dizzjonarju teżawri, biex infittex il-kliem li ma nkunx naf xi jfisser mela t-tifsir, kif jinkiteb kif jingħad jew kif jinqara dawk bħal l-ewwel learning outcome li għadna kif rajna, l-ordni alfabetiku l-istess imma hawnhekk idaħħallek ukoll l-għerq jew iz-zokk morfemiku, il-mamma jew il-forma ewlenija tal-kelma, l-etimoloġija u l-bqija. Hawnhekk ma tistax taħdem b'dizzjunarju fiżiku fil-klassi għaliex liema mid-dizzjunarji li tista' tuża fil-klassi li ma jiswewx ħafna flus jagħtuk l-etimoloġija. Jiġifieri jekk irridu nkunu prattiċi u rridu nilħquha din dan l-għan, dan il-learning outcome, ikollna nagħmlu eh, naqsmuha u ngħidu naraw it-taqsima tal-etimoloġija ħajkolli nagħmel fotokopji minn dizzjunarju, imma inti biex tlaqqa' lill-istudenti mas-sistema tat-tiftix bl-alfabett ma tistax tagħmilha bil-fotokopji dil-biċċa ta' xogħol, allura jkollok tuża dizzjunarju veru u proprju sħiħ, kif kont qed ngħidilkom bħalma konna xtrajna aħna 25 u jduru minn klassi għall-oħra, u b'dan il-mod tilħaq learning outcomes differenti b'metodi differenti.
Dwayne, ninterrompik ftit. Naħseb anke jkollok problema biex tallimhom kif jingħażu kif jinqara għax naħseb l-ebda dizzjonarju tal-Malti ma jagħtik ir-rappreżentazzjoni fonetika tal-kliem. U żgur hemm ċerti dizzjonarji li jagħtuk jagħmlu l-aċċenti, pereżempju għara nseraċin angloġġi li fejn ikun hemm kelma li tista' tinqara b'żewġ modi ħa jagħtik ċerti aċċenti. Imma qed insemmu dizzjonarju kbir ġajna hawnhekk, hemmhekk ħajkonna problema oħra ġifieri ġo. U out of print ukoll ġifieri. U żgur, apparti li jiżgħu ħafna flus. Issa, id-dizzjonarji jissemmew ukoll fil-livell avvanzat. U s-sillabu tal-livell avvanzat jgħidlek li l-kandidati jrid ikollhom għarfien ġenerali tad-dinamika tas-semantika permezz tad-Dizzjunarju Thesauro, jiġifieri fejn għandek it-taqsim ta' tifsiriet, it-tipi differenti ta' tifsir kif ħajkun hawn isfel. L-ewwel ħaġa jridu jkunu familjari ma' tipi differenti ta' dizzjunarji, stampati u diġitali jekk ikollok, ikunu familjari ma' kif id-dizzjunarji jagħtu t-tifsir ewlieni, imbagħad jagħtu tifsir sekondarju, u mbagħad tifsir figurattiv, eċċetera, jiġifieri fil-każ ta' żiemel ħa jibda biż-żiemel l-annimal u mbagħad ħa jgħaddi għal tifsiriet figurattivi bħal taż-żiemel li tonxor fuqu. Irridu jifhmu kif inhuma organizzati tipi differenti ta' teżawri. Hemm teżawri li għandhom is-sinonimi u l-antonimi, hemm teżawri li jagħtuk is-sinonimi biss, hemm teżawri eh, jinqdew bl-alfabet biss, hemm teżawri jorganizzaw l-entrati skont temi. U jridu jkunu jafu x'inhuma l-limiti tat-teżawri u tad-dizzjunarji. Imma x'inhu dizzjunarju? Għax jekk tipprova toqgħod tieqaf u toqgħod taħseb ftit, eh, mhux dejjem ikun faċli li tgħid x'inhu dizzjunarju, ġifieri lista ta' kliem. Hija dizzjonarju? Jeżistu reverse dictionaries, id-dizzjonari ta' kliem bil-maqlub, miktub bil-maqlub. Eh, huwa dizzjonarju rhyming dictionaries, għax kollha jużaw il-kelma dictionary fl-isem tagħhom biex ibieħu. Imma huwa dizzjonarju, ġifieri x'qed nifhmu b'dizzjonarju? Dan x'kien jifhem Erin Saracino Glott u jgħidlek li L-ewwel jagħtik l-etimoloġija, Irin Seraċin Onglot, tkun bil-bold fuq, ara ġejja minn dizzjonarju. Anzi l-ewwel jgħidlek jibdilek b'dik il-b. Erin, jiġifieri dik il-kelma ġabarha minn Busuttil, minn dizzjonarju ieħor tal-1900. U jgħidlek li huwa ktieb li jkun fih ġabra ta' dizzjonijiet ta' xilsien. Ktieb tal-kliem li jagħmlu l-kliem bit-tifsir tagħhom, mela lista tal-Malti f'dal-każ tal-kliem Malti bit-tifsir. Qed jorbot ħafna hawnhekk mal-lista tal-kliem u t-tifsir u l-kliem huwa f'sensiela skont kif inhu wara xulxin bl-alfabett. Mela qed jorbot dizzjunarju, ovvjament dat jikteb fis-sebgħinijiet, mela dizzjunarju huwa bil-fors stampat, huwa alfabetiku, jagħti wkoll dizzjunarju etimoloġiku aktar 'l isfel, it-tielet vers minn taħt, fejn qed jagħti n-nisel immedjat tal-kliem. Mela b'dan, b'dan il-kriterju, id-dizzjunarju ta' Erin stess huwa dizzjunarju etimoloġiku. Issa,

Mela huwa ktib ta' huwa xogħol ta' referenza. Containing dictionary articles, dik li aħna ngħidu la entry. Tajjeb, entrata, dictionary article. Related to individual topics. Mela hawnhekk qed jiġborlok dizzjonarju speċjalizzat. Dizzjonarju fuq l-ekonomija, dizzjonarju tal-ġeografija pereżempju, on individual topics. Or elements of language jiġifieri mhux bilfors li t-tifsir jista' jiġborlok kliem li jirrima. Għalhekk elements of language jista' jiġborlok is-sinonimi u jkun tip partikolari ta' dizzjunarju li aħna nafuh bħala teżawru. And possibly several outer texts as well. Outer texts huma Jien naf ġabra ta' qwiel li tkun fuq wara ta' ktieb pereżempju ta' dizzjunarju jew tkun link li tagħfas fuqha u tieħdok xi mkien ieħor. Outer text. Hawn min għandu grammatika fil-bidu tad-dizzjunarju, tajjeb, huwa outer text. Which can be consulted if someone needs assistance with. U ġejjin il-funzjonijiet hawnhekk. Text reception, mela biex inti tifhem. Text production, mela biex inti tipproduċi, biex inti tikteb. Or translation. Or, would simply like to know more about. A word, kelma sħiħa. Part of a word, mela morfema, per eżempju, biċċa minn kelma anti, per eżempju, minn anti eroj, tinteressa biss dik l-anti, or a combination of words, mela għandek il-frażijiet fissi, għandek il-kollokazzjonijiet, għandek l-idjomi. Dan Henning Bergenholz jagħti definizzjoni eżatt bħal din. Imma fija jinkludi wkoll bħala, ejn nieħdu lil Aquilina bħala eżempju. Aquilina għandu it-taqsima Malti Ingliż u ma it-taqsima Ingliż u Malti. Dawn tista' titrattom jew bħala żewġ dizzjonari separati jew ġifieri kull dizzjonarju tmien ta' Aquilina joqgħod taħt din id-definizzjoni jew nkella qed jgħid li tista' sejjaħ dizzjonarju wkoll bħala dizzjonarju wieħed Dizzjunarju wieħed li miegħu għandu abbinati għadd ta' dizzjunarji, bħalma għadna b'Akwilina. Mela Akwilina tista' tqisu bħala dizzjunarju wieħed imma magħmul minn żewġ biċċiet. Dak ukoll huwa dizzjunarju, jiġifieri d-definizzjoni tilgħab bejn dizzjunarju li huwa iktar sħiħ fis-sens ta' kif inhu Aquilina Malti-Ingliż, Ingliż-Malti qed tinkorpora fiha dawn iż-żewġ biċċiet. Imma anke fih innifsu d-dizzjunarju Malti-Ingliż tista' ssejjaħlu li huwa dizzjunarju diġà. Issa, Tajjeb li nkunu nafu aħna li jeżistu tipi differenti ta' dizzjunarji, imma tajjeb ukoll li l-istudenti jekk ma nlaqqawhomx ma' dizzjunarji differenti għaliex fil-klassi mhux dejjem possibbli. Mhux dejjem ikollok klassi li tista' twasslilha ċertu materjal. Ħafna drabi ħa jkollok studenti li ma jkunx jinteresshom dak li qed tipprova twasslilhom, jiġifieri dejjem skont il-kuntest tal-klassi. Imma hawn min ikun irid. U huwa tajjeb li jkun familjari jew għall-inqas ittieħ ftit informazzjoni u tgħidlu isma' jew tgħidilha isma'. Hawn dat tip ta' dizzjunarju wkoll. Hawn dizzjunarji li jaħdmu bl-alfabet kif aħna mdorrijin bih, imma hawn dizzjonari li jaħdmu bit-temi. Hawn dizzjonari li jaħdmu bit-temi. Ġifieri hawnhekk hawn eh, dizzjonarju il-miklem.com huwa online u jaħdem bit-temi hawnhekk qegħdin fil-ġemp. Għandek pereżempju l-annimali, l-anatomija, l-amministrazzjoni, it-temi huma eh, miġburin flimkien skont l-ordni alfabetika għax b'xi mod trid tordnhom, imma huwa dizzjunarju li jaħdem bit-temi u tistgħu issibuh online ukoll. Mela diġà ma jkunux jafuhom ċerti affarijiet li hemm dizzjunarji alfabetiċi kulħadd jafhom, imma li hemm dizzjunarji li jaħdmu bit-temi mhux kulħadd ikun jaf, mhux kulħadd ikollu idea. hawn dan, Sidney I. Lando, li dan jinsisti li bħalma xi darb, bħalma l-istudenti tilfu ħafna drabi ħa minħabba l-calculator, tilfu qed jitilfu l-fakultà li jgħoddu mentalment u jagħmlu s-somom mentalment, il-quddiem għad tintilef il-fakultà li inti tqiegħed il-kliem f'ordni alfabetika jew tagħraf f'liema parti tal-paġna jew f'liema parti tal-ktieb li qed tfittex fuqu, li qed tfittex fih, hija dik il-kelma li għandek bżonn skont l-alfabett. Għad tintilef u qed tintilef il-ħila tat-tiftix alfabetiku. Tajjeb li nkunu nafu eh, li hemm dizzjonarji monolingwi u hemmhekk għandna l-miklem ta' Erin Malti Malti f'dal każ jista' jkun Taljan Taljan u bilingwi, trilingwi, multilingwi skont kemm ikollhom lingwi. Dizzjunarji diġitali. Għandna xi ħaġa fil-Malti, għandna l-ġabra. Mhix kompluta, fiha nuqqasijiet imma hemm xi ħaġa. Għandna dan ukoll. Eh, dan huwa mis-sit malti.mt eh, u għandna hawnhekk it-taqsima tal-glossari. Ġifieri inti tista' tfittex Dawn huma kollha clickable, ta' ġifieri meta meta mbagħad nibgħatilkom il nibgħat il Joseph fil-każ il-preżentazzjoni tkun tista' tikklikkja fuq. Ma dan huwa fil meta tikklikkja fuq l-istampa tieħdok fis-sit. Dan huwa s-sit malti.mt tad-Dipartiment tal-Malti tal-Università. Tista' tfittex alfabetikament u tista' tfittex skont l-oqsma u huwa dizzjunarju speċjalizzat biex insejħulu hekk, jiġifieri għandek miġburin pereżempju t-termini li juża l-mastrudaxxa, għandek it-termini marbutin maż-żwiemel, għandek it-termini marbutin ma' l-armar tal-knisja, pereżempju, max-xagħar, Ma tantx tajthom kedet jiena jiġifieri ma. Ehm, imma qegħdin qegħdin miġburin hemmhekk. Eh, huwa jiġifieri jekk inti titturihom xi ħaġa bil-Malti ta' dizzjonarju online li qiegħed hemm, eh, Malti.mt, glossari u tal-inqas ikunu raw xi ħaġa. Għad għandna dizzjonari li huma manuskritti. Dan ta' xell tal-lemin huwa d-dizzjonarju ta' De Soldanis. Ħafna jafu bih u minnu għandna pubblikat biss l-ewwel volum, issib tixtrih. Imma ta' xelluk ftit li xejn nafu bih u dak huwa l-ewwel l-eqdem dizzjonarju monolingwi bil-Malti. jiġifieri billi għadu mhux ippubblikat għaliex għadu manuskritt, ma tantx nafu bih. Però huwa kien lest ingħata bħala donazzjoni lil-Librerija tal-Università ta' Malta qabel ma kien lest, ma kien stampat kollu d-dizzjonarju ta' Eren Seracino Nglott. L-awtur tiegħu huwa Mikil, ġiri kien jifirma bħala Michael Aġus. Huwa dizzjonarju ta' sebejnijiet ukoll. Hemm xi ħaġa dwaru dan fuq leħen il-Malti eh, kont ktibt kentejn dwaru jiena għal min jinteressax aktar. Hemm dizzjunarji kif konna qed ngħidu ġenerali u dizzjunarji li huma tekniċi jew speċjalizzati. Pereżempju fuq in-naħa tal-lemin għandna d-dizzjunarju speċjalizzat ta' Michael Briguglio, dizzjunarju tal-ekonomija. Jekk f'malti.mt hawnhekk fejn hawn l-oqsma tfittxu ekonomija, ikollkom aċċess, per eżempju, għat-termini kollha li hemm fid-Dizzjunarju ta' Michael Briguglio. Dak is-sit qed jinbena b'dak il-mod ukoll, għidi Joe. Lino, Lino Briguglio. Lino għandek raġun, għax kont qed nisma' l-analiżi tal-ġurnali ma' tifel tiegħu ma' Michael. Lino, Lino Briguglio l-ekonomista. Niskuża ruħi u grazzi Joe. Fuq in-naħa tax-xelluk imma hemm dizzjunarju ġenerali. li tajjeb li jkun fidej tal-inqas l-istudenti u xekk. Eh, dak huwa monolingwi imma eh, mill-Malti għal Malti. Hemm dizzjunarji sinkroniċi li qed jagħtu ritratt tal-Malti bħalissa bħal huwa tal-Professur Charles Briffa fuq naħa tal-lemin u dizzjunari diakroniċi li llum huma storiċi bħal dak ta' Vassalli. Din hija riżorsa li kien qed jibni Olvin Vella, Dr. Olvin Vella, bil-kelmiet u r-realizzazzjoni tagħhom kif deru fi pritki differenti u traskrizzjoni tagħhom. dak li jkun ikollu aċċess għaliha għaliha wkoll jisimha ġabra ġabra tal-Malti qadim. Hemm id-dizzjunarji s-sħaħ u d-dizzjunarji l-konċiżi. Tajjeb, din hija tipoloġija fuq fuq ħafifa, ma tal-inqas aħna u l-istudenti tagħna għandna nkunu familjari magħhom. Imbagħad hemm it-tip partikolari, tip speċjalizzat ta' dizzjunarju li huwa t-teżawru li minflok jagħtik it-tifsiriet kif tafu jagħtik is-sinonimi, jagħtik kliem ieħor li tista' tuża minflok. Il-blu jaħdem bl-alfabett, l-aħmar jaħdem bit-temi, imma fuq wara għandu indiċi alfabetiku l-aħħar darba Marjan kelmitni fuqu. U xek, għandu indiċi alfabetiku fuq wara eh, li jekk itik per eżempju oħxon fuq wara s-siba, mbagħad itik il-paġni fejn tista' ssib oħxon u tmur tfittex. L-aħmar hemm verżjoni tiegħu online ukoll. Eh, għandna dizzjonarju eh, tal-lingwa tas-sinjali Maltija tinsew xi għat-tielet lingwa uffiċjali. Tajjeb. Mela, Tajjeb li ninfurmaw lill-istudenti tagħna wkoll li tajjeb kemm hu tajjeb, la d-Dizzjonarju l-Kbir ta' Erin Serracino Anglott, la ta' Aquilina, la l-Konċis ta' Aquilina, la t-Teżawru ta' Albert W. Agius, la dizzjunarji oħrajn mhumiex aġġornati mal-aħħar deċiżjonijiet u regoli, imma hemm oħrajn, jien naf, jiġuni f'moħħi dawn it-tnejn li telgħu issa ta' Carmel Tabone pereżempju, dan konna nużawh, dan, dan aħna konna nużaw għall-iskejjel. Eh, u tal-professur Charles Briffa. Eh, it-teżawru l-aħmar u ma milhom xħafna li ħarġu ma ġġornati mal-aħħar bidliet. Din hija taqsima wkoll li ssiba fis-sit tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. u jagħtik ir-riżorsi kollha tal-inqas l-ismijiet tagħhom. Mid-dizzjunarji l-antiki net u anki l-mitlufin, dizzjunarji storiċi, sa dizzjunarji oħra eh, li għadhom li għadhom kif ħarġu. Issa, jiena qed nitkellem fuq id-dizzjunarji hawnhekk, imma din riżorsa fuq is-sit tal-Kunsill hija hija usa' u tinkludi wkoll kotba tal-qwiel, tinkludi riżorsi aktar milli kotba, tinkludi grammatiki, eċċetera. Issa, Kif tfittex f'dizzjunarju? Hawnhekk fejn irridu ngħinu lill-istudenti. Jiena milli kont nara fil-klassi, jekk tgħidilhom ittihom sentenza f'kuntest sewwa, sejjer insaqqi l-ummija. U jekk tgħidilhom morru fittxu l-kelma insaqqi, min ħa jmur ifittixilek Mali? Insaqqi, Min ħa jfittixlek man-n għax li jaħsibha tal-leħen u ma jkunx jaf kif ħa jaqbad ifittex. Jiġifieri hawnhekk lill-istudenti rridu niggwidawhom li fejn jidħlu verbi għandna nfittxuhom bil-mamma. Jiġifieri ma nfittsirx, ma nfittix emżita, ma nfittix temes, imma ħammur għal mamma. Fej, fejn jidħlu nomi, irrid nigwidhom lill-istudenti u ngħidilhom isma' n-nomi bis-singular. Ġifieri fid-dizzjonarju l-kbir ħassib ta' Aquilina pereżempju ħassib għasafar ħajtijielek jekk tfittex skont l-ordni alfabetiku. li Aquilina ma jimxix mal-ordni alfabetiku uffiċjali. Imma etika safar, etika kelma bil-plural, kif qed taraw fil-ritratt tal-lemin. Asafar jagħtik xi ħaġa żejra kemm kemm tinqeda birds, jgħidek plural of asfur, QV, quod vide, murara, għasfur. Jiġifieri qed jiggwidak. Jekk inti tkun taf dil-ħaġa mill-ewwel tieħu shortcut, tieħu l-iqsar triq u tmur taqbad u tfittex in-nomi bis-singular mill-ewwel. Tajjeb. Issa. Tajjeb li narfuhom lill-istudenti li nurruhom li d-dizzjunarji ituk, tifsiriet letterali u tifsir ieħor. Mela jekk f'Mexa, Eril Seracino, Mario Seracino Nglott jagħtik dawn it-tliet tifsiriet, għandek l-ewwel żewġ tifsiriet li huma letterali, għandek li xi ħadd qed jimxi. Tajjeb, eh, għandek li xaħat qed jiċċaqla qed jagħmel il-passi jew għaddej minna għall-oħra. Imma t-tielet tifsira hija figurattiva jekk jiena ngħid ħareġ ktib ġdid u tgħidx kemm qed jimxi, hemmhekk m'għandix l-idea ta' persuna miexja, miexi tfisser li imbieħ ħafna li għamel progress jekk miexi f'xi biċċa xogħol li qed tagħmel pereżempju. L-istess verb f'Akwilina raħ. Eh, Akwilina l-kbir qed ngħidu hawnhekk. Qed jagħtik l-ewwel erba' tifsiriet, mela to walk, bl-eżempji, to move, u jagħtik ukoll l-użu figurattiv, to make progress, u mbagħad to conduct oneself properly or improperly, qis li timxi ta' raġel, qis li timxi ta' nies. Other usages, qed jagħtik użu iktar idjomatiku Aquilina, Aquilina il-kbir sewwa. Imxilu għal għajnu tmur tajjeb miegħu. Dawn ħafna mid-dizzjunarji żgħar u li allura aħna ħa nużaw fil-klassi aktarx għaliex huwa aktar prattiku li nużawhom m'għandhomx. Imma dizzjunarji kbar ikollhom u biex lill-istudenti nlaqqgħuhom magħhom dawn nistgħu nqdew b'fotokopja. Ġifieri Dizzjunarji żgħar aktarx m'intix ħassibilhom l-użi tal-prepożizzjonijiet mela mexa il-verb li qed infittex jiena plus prepożizzjoni mexa fuq il-passi ta' missieru. Mexa lejn, mexa ma' Ġifri dawn aktarx m'intix ħassibhom f'dizzjunarji iżgħar, imma ħassibhom f'dizzjunarji ikbar. U jkompli bin-numri Aquilina allura qed jagħtik iktar tifsiriet, to be current, to be in demand, to be feasible, dal-pjan jimxi jew dal-pjan ma jimxix, jaħdem jew ma jaħdimx. Jekk tara hawnhekk dan huwa ritratt mit-teżawru ta' Albert W. Agius. Qed jagħtik mexa, qed jagħtik deskrizzjoni grammatikali qasira tgħidlek li huwa verb tranzittiv li diġà mhix daqshekk ċara dejjem għax mhux bil-fors huwa tranzittiv jekk ngħidu l-ktieb mexa. Mhux mhux tranzittiv hemmhekk. Eh, issa, Imma qed jagħtik qed jifridlek f'żewġ żewġ tifsiriet. Avvanza, iċċaqlaq, ħadem, illarga, ma baqax wieqaf, mar bil-pass, qed qed qed qed iħallatlek Tifsiriet li dizzjunarji oħra forsi għax huma akbar qed qed qed jisseparawhom. Jiġifieri mexa u saq qegħdin mal-ewwel tifsira. Ma ma man-numru wieħed. Jiġifieri jekk jien qiegħed ipparkjat ħażin u jiġi l-warden u jgħidli mexxili u u u min jarani jara jgħid Dwayne mexa. Mod mexa fuq saqajh u mod ieħor mexa bil-karozza. It-tieni it-tieni tifsira rajniha wkoll. Għadda minn id għal id, kien imfittex, imbigħ, inxteret, eċċetera. Mela Hawnhekk għandna teżawru li ok, jispeċjalizza jiffoka fuq is-sinonimi, imma qed jitfalek ħafna kliem fl-istess basket. Apparti li mbagħad għandek l-antonimi. Isfel fejn tibda la wieħed u tnej, eh, għandek l-antonimi, għandek l-opposti. Tajjeb mela attenda, avviċina, falla, ftaqar, ġie u mar. Issa kif qed taraw mhux kollha mhux kollha jagħmlu sens. E, għax attenda attenda kif inhi antonimu tal-ewwel tal-ewwel sens ta' mexa. E, Fit-tieni tifsira u aktar preċiż, ara, ma ngħoġobx, inġabar, intrefa', tneħħa mis-suq, l-oppost ta' ta' mexa. U hekk jekk ma tagħtihomx fil-kuntest, kważi
diffiċli tifhem x'kellu f'moħħu. Hekk hu, hekk hu, Joe, jiġifieri Oħxon, għawnek ġib l-eżempju b'mexa, ma oħxon per eżempju jatik eh, fih il-pis, isu baga per eżempju, imma jatik raff u koll. E fuq iċet jitkellem, fuq leħen oħxon, fuq raġel oħxon, eh, u dik hija xi ħaġa li provajt nindirizza jena meta eh, it-teżawru ħdimtu bit-temi. Għax għall-inqas kun iktar ċar fuq xiex qed titkellem. Ġifieri jekk hawnhekk għandi mexa, huwa ċar li qed nitkellmu fuq xi ħadd li qed jimxi, qed jagħmel il-passi, jew qed jagħmel moviment fiżiku u il-mexa ta' mexa lejn il-bieb qiegħda għaliha u l-mexa ta' laħaq, mexa fil-karriera, qiegħda għaliha. Issa ovvjament b'ebda mod minn qed ngħid li teżawru huwa tajjeb u teżawru ħażin għaliex kulħadd kulħadd jagħmel ix-xogħol ta' kulħadd jiswa ħafna. Eh, li qed nipprova ngħid huwa li pereżempju xi ħaġa li li m'għandux dan it-teżawru l-aħmar eh, huwa li ma jagħtikx antonimi it-teżawru li ieħor li għadna kif rajna jagħtihom. Ġifieri aħna qegħdin hawn biex nitfaw daqsxejn dawl fuq kif għodod differenti jistgħu jaqduna b'modi differenti. Tajjeb li nuruhom ukoll lill-istudenti, partikolarment il-kbar, kif l-omonimija tkun rappreżentata f'dizzjunarji, ġeneralment, mela l-omonimi xi jkunu l-ewwel nett? Huwa kliem li jinstema' u jinkiteb l-istess imma għandu tifsira differenti, jiġifieri bħal m'għandek bank, tal-flus u bank fejn tpoġġi bilqiegħda. Ħall li tagħmel maċ-ċips biex niftehmu u u ħall il-verb. Qed tħoll, qed tillaxka pereżempju, tħoll xi skorfina. Dawk ġeneralment tajjeb li Nuruhom lill-istudenti li aktarx ħa ssibhom rappreżentati f'dizzjunarju b'dak in-numru sopraskritt, b'dak in-numru żgħir ħdejn il-lemma sign jgħidulha, ħdejn il-lemma, dik li tkun bil-bold. Hemm xi eżempji ta' kif dizzjunarji differenti qed jippreżentaw l-omonimi, l-ewwel wieħed huwa l-Aquilina il-konċis u anka t-tini wieħed. Mela dawk iż-żewġ eżempju ma minn akwilina l-konċis qed jagħtu numru bis-superscript. Erin Seracino Anglot, dawn huma eżempju minn Erin Seracino Anglot jimxi mod ieħor u jipprova b'xi mod jindika billi huwa dizzjunarju li jagħti ħafna każ tal-istorja, qed jipprova jimmarka x'jagħmilhom differenti jew x'kien jagħmilhom differenti fil-passat. Hemmhekk huwa ċar li għandek l-ewwel ħaġa għandek ħall minnhom li hija verb u t-tnejn tan-naħa tal-lemin qed nitkellmu fuq in-nom. Issa, imma għandek il-ħall ta' fuq, nadifa u mingħajr ebda sinjali oħra, il-ħ tal-ħall ta' isfel hija xi qed jurina li xi darba hemmhekk kienet enfatika. Hija ħ differenti fl-Għarbi. Mela żviluppat bħala omonima il-kelma ħall għaliex kellek żewġ ħejjiet differenti fl-Għarbi li ġew li ngħaqdu f'ħ waħda fil-Malti. Dan huwa ritratt mit-teżawru ta' Albert W. Agius fejn qed jagħtik omonima l-istess bank li F'dizzjunarji oħra Iran hija Bank One u Bank Two, żewġ ġejjin minn minn għejun differenti, tajjeb, minn lingwi differenti. Imma hawnhekk għandek bank wieħed b'tifsiriet differenti. Qal qal Albert Agius, tajjeb, jiġifieri qiegħed jittratta bħala kelma waħda b'tifsiriet differenti. Hawnhekk flok omonimija qed jara bħala polisemija, kelma waħda b'diversi tifsiriet. Id-dizzjunarji l-iktar ħaġa faċli tista' taralhom hija din fir-realtà, il-polisemija. Ħafna tifsiriet. Dawn ġeneralment jimmarkawhom bin-numri. Issa din mhux bin-numri, ma jnaqqbdu tromba. Dak huwa dizzjunarju ta' Mario Serracino Anglott u qed jagħtik tromba għandha dawn l-erba' tifsiriet, jaf għandha aktar. Imma dan id-dizzjunarju qed jagħti dawn l-erba' tifsiriet, l-istrument, il-ħorn, il-binoculars u r-riefnu. eċċetera. Fit-teżawru l-aħmar, din mill-verżjoni online, hemm il-kelma ħabib li għandha aktar minn tifsira waħda. Ħabib bħal meta tgħid it-tifla għandha 16-il sena jien nafu issa diġà bil-ħabib, qed nirreferu hemmhekk għal boyfriend jew xi ħadd. Dil-kelma tintuża għal koppja li tkun qiegħda flimkien forsi ma tkunx miżżewġa u li r-raġel jew lil mara jsejħula s-sandu l-ħabiba jew s-sanda l-ħabib. F'dak is-sens, imma wkoll hemm it-tifsira ta' ħabib li huwa ħabib li huwa l-kollega, l-ħabib li huwa friend. faċli taqbadha l-polisemija għaliex għandek kelma waħda fil-ġenb li tkun bil-bold u mbagħad għandek in-numri, tifsiriet differenti joħorġu bin-numri. Ħa nagħlaq b'din l-slide għaliex sew aħna u sew l-istudenti tajjeb li jkunu jafu li jagħrfu l-limiti ta' dawn ta' dawn il-lodot ta' dizzjonarju ta' teżawri. Eh, l-ewwel ħaġa, il-limitu tal-istampat huwa li inti ma tistax qiegħed kollox li kif inti il-ktieb stampajtu ġi publikat diġà m'għadux aġġornat għaliex inħoloq fenomenu ġdid, ħareġ prodott ġdid, jien naf. U l-lingwi biex jaġġornaw ikollhom bżonn kliem iżidu l-kliem, iżidu l-vokabularju ta' lingwa. Mela Dak huwa żvantaġġ kbir tal-istampat. Imma jekk tħares lejn l-online, il-fatt li inti għandek ħafna wisa' fejn titfa' l-affarijiet jaf ukoll jiswielek ta' żvantaġġ. Ħudu minn ChatGPT. L-informazzjoni, dak taraħ jikteb quddiemek hekk taraħ ġej, ma tkun trid tispiċċa qatt. F'dizzjunarju online, trid tkun dixxiplinat biżżejjed, dixxiplinata biżżejjed biex tkun taf x'ħa titfa' u x'ma titfax u mhux titfa' kull ma joqgħod għax inkella lill-fittiexa, lill-users tiegħek iġġenninhom. Mela tajjeb li nkunu nafu id-difetti ta' ċerti dizzjunari fosthom il-kbar li għandna li pereżempju li Ferrin Saracino Nglott l-ewwel ħaġa li ħassib mhijiex it-tifsira ta' kelma imma ħassib l-etimoloġija. E, student li qed jaqbad dizzjunarju l-ewwel darba m'intix ħadd Hillerin Saracino Nglott, ġifieri. Id-dizzjunarji l-kbar, qed nitkellem hawnhekk fuq ir-raba' punt, mhux dejjem jordnaw it-tifsir kif forsi jippretendi l-fittix medju, l-average user. Jiġifieri, jekk jiena ħa nfittex daqqugħa, bid-daqqugħa llum, smajt din l-espressjoni, bid-daqqugħa llum, daqqugħa xi tfisser? Llum hu nifittex daqqugħa. X'ħajtini? L-ewwel tifsira li ħajtun id-dizzjunarji l-kbar hija d-daqquqa għasfur. Meta jiena aktarx li saret tifsira speċjalizzata dik ta' ornitoloġika ta' daqquqa bħala għasfur, il-kelma daqquqa f'fomm in-nies komuni fl-użu ġenerali hija d-daqquqa ta' meta xi ħadd ikun ġej bid-dgħajsa, ikun ġej biċ-ċajt. Id-dizzjonarji ġenerali, id-dizzjonarji żgħar, minħabba limiti ta' spazju, ħajkunu selettivi ħajgħażlu x'informat x'dejta, x'in qed ngħid x'informazzjoni. Dizzjonarju jtik dejta. Id-dejta mbagħad inti ħa tara kif ħa tuża għal bżonnijiet li għandek inti. u rajna kif kif dil-ħaġa ta', ta tifsiriet li jidħlu f'xulxin, per eżempju, hija riflessa f'dizzjonari li, li rajna llum ukoll. Semmejna per eżempju ta' ġu, semmejna in-nuqqas ta' kompletezza ta', ta tromba per eżempju ta' Mario Seracino Nglot. Ma' u lebda xogħol Perfett, kulħadd jagħmel li jista' u għandna nitgħallmu ħaġa inti ma jkollokx turnavit wieħed id-dar u bih ħa tħollu tissikka kull ma jiġi quddiemek, hux hekk? Għandna nitgħallmu ikollna riżorsi differenti u naraw kif ħa nużawhom bl-aħjar mod f'ċirkostanzi differenti. Sew aħna u sew l-istudenti li qegħdin immexxu aħna, mhux bilfors fiżikament kapaċi nistgħu nuruhom għax aħna aktar xi jkollna dizzjonarju wieħed fil-klassi, imma preżentazzjoni nistgħu nagħmluha, ritratti nistgħu nuruhom. Kemm intuhom idea ta' x'hemm u x'ma hemmx u flimkien aħna u l-istudenti nkunu qegħdin nibnu din il-dictionary culture, din il-kultura tad-dizzjunarji li naħseb imxenqin ħafna ħafna għaliha jiena. Għandna bżonnha. Dak kollox, ma nafx hawnx xi kummenti jew mistoqsijiet.
Grazzi ħafna, Dwayne. Għaw xi ħadd li forsi ma tantx għandna ħin, imma forsi hawn xi ħadd għandu xi mistoqsija jew xi kumment. Naħseb li bħala għalliema ġifieri aħna fir-responsabilità li nrawmu dil-kultura tad-dizzjonarju fost l-istudenti, hux veru? U ġifieri llum kif qed inti stess, ġifieri l-affarijiet isimhom sa ċertu punt huma favorina, sa ċertu punt huma kontrina. Li għandna kontrina forsi m'għandniex riżorsi kif nixtiequ forsi u żviluppati biżżejjed bil-Malti online. Imma anke speċi d-dizzjonarji, ġifieri biex ikollok dizzjonarju komplut u Naħseb ħafna xidu l-Malti qas jixtruħ dizzjonarju ħafna drabi, jiġifieri anka anka li nrom kemm huwa utli u kemm huwa bżonjuż li jkollok dizzjonarju. U ġew, inutli jkollok l-aqwa dizzjonarju jekk ma jkollokx min jużah imbagħad. Mhm. Jew ma jkunx imħarreġ biex jieħu mill-aqwa dizzjonarju jieħu l-aqwa li jista'. Ekku.
Mhm. Tajjeb, biex ma ndommukx dwejn għax naf li jsallek il-ħin u li trid tmur, ħa nikkonkludu hawn. Nirringrazzjak ħafna tal-preparazzjoni u tal-ħin u tal-informazzjoni li qsamt magħna. Il-qudiem se norganizzaw taħditiet oħra bħal din. Għandna uħud li nippreparawhom. Tajjeb illi meta taraw l-avviż ta' xi taħdita minn dawn anke tmexxu l-kelma biex kemm jista' jkun anke ikonna numru sew ta' udjenza hekk li tgawdi wkoll minn dawn l-għajnuniet li qegħdin noffru. Nirringrazzjakom u nsemmilkom l-lejla t-tajba. Grazzi lil kulħadd.
Grazzi.
Grazzi lilkom.
Saħħa.
Saħħa.